Per eżempju, ħa nirrakuntalek storja mhix ħafna li ġrat, kien naħseb kien is-sena, kien xi ftit wara wara wara wara l-millenju, wara l-sena 2000, jew l-2001 jew l-2002. Kont qiegħed ġo post ehm, buġibba U ltqajt ma' dan ir-raġel li kien ħabib ta' missieri u kien qed jirrakontali kemm għandu eh, dwejja kbar u nkwiet kbir bit-tifel tiegħu wieħed minn uliedu. Bit-tifel tiegħu l-kbir, għal tifel tiegħi ibn il-kbir għal rovina familja Għalli spiċċat telqitu l-mara bi tliet itfal, għalli għandu l-problema l-vizzju tal-lob u l-vizzju tax-xorb. Għalli u lili u l-ommu qed teqridna din u jina speċi qatt nisimgħu jirrakuntali għax ħassejt ħafna għali, għax dan huma kienu familja vera maquda, vera familja u li t-tifel tiegħu l-kbir nafu, ġifier nafu sew, Għax meta konna iżgħar il-papa tiegħi u dan raġel li kienu jaħdmu flimkien kienu konna nkunu spiss bħala familji flimkien, ħbib. U għadda għadda żmien, eh, għadda żmien, għadda żmien, għadda xi xahar jew tliet xhur minn jum xi kien. U kont il-Belt, Triq Repubblika, dieħel biex niltaqa' ma' ħbib tiegħi u naħbat eżatti ma' dan it-tifel ta' dan raġel. U uh, waqaf ikellimni għaw ah, ġon kif intu da, da kien jaħdem il-bank, kien spiċċa billa xogħol qed jgħidli. Uh, u uh, waqaf tinkellmu, insomma qed ikellimni għal qatlu tlu smatlu. Qatlu x'int tagħmel bħajtek men? Qatlu għaliex qed għaliex ħajtek

Għatlu, ma jixirqilhomx dawn l-affarijiet, għalli fejn tajt ma' missieri. Tlu tajt ma' missieri, buġibba. Għalli ġan xintajt, għalli missieri l-lum jgħed sentejta. Anki nejnu r-raħum ta' jirġa għax din hija li l-tqajt ma' dar-raġel jienu kellimni u għalli fuq ibnu Huwa fatt reali żgur, mhux forsi. Issa jekk kien xmejjet jew le, jien ma nafx. Imma dan kellimtu. U dak kellimni. U rajtu fl-istat reali ta' bniedem, ġifieri. Ma missejtux, ma, ma konċ nafekkux jinnaf sitru jew le da, imma dan huwa fatt. Di qatt ma rrakuntaj dan l-istorja, qed narrakuntaha għal wiċċek. Ah, Għax ma ħobbx nirrakuntaha dawn l-affarijiet. Interessanti, ma hemm. Ħafna interessanti din, ħafna. Interessanti immens.
Ħafna.
Ma nafx, eh, jien naf darba kelli meta kon żgħir missieri kien kien ħadni miegħu ġodar biex jar il xi ħadd li kien għadu kien għadu kif miet. U eh, Kont żgħir jien, kont żgħir ħafna. U niftakar daħla ta' id-dar minn fejn tidħol u niftakar ukoll anki l-post fejn kien qiegħed eh, minn dud dan il-katavru. Eh, kien xi ħadd li miet b'xi mart, b'xi marda. U dak kien kont żgħir. Baqgħet impressjonata ġifieri. Baqgħu moħħi.
U għadda żmien, kbirt, kbir sew, kelli kelli xi kien ġa kelli tifla, kelli 40-45 sena. U kont għaddej minn qudiem din id-dar u ftakart. Għad, għad, eh, hawnhekk darba ġejt ma' missieri jiena. U waqaft, waqaft qudiem din id-dar, parkjajt, u nżilt U kif ġejt mal-bib, d-dar kienet miftuħa, nies diħlin u ħerġin, għattaw xaw jien, għamluha speċi ta' kienet isa ehm, dar ta' xi biznis ta' xi ħaġa. U għattilhom hawnhekk kien joqgħod xi ħadd xi darba speċi ta' għallu li ah, aħna dejjem aħna dejjem tal-familja tagħna din id-dar Ta' mhux darba meta kont żgħir mal-papa tiegħi, kont ġejt nara wieħed. Kien jismu Salvu. Eh, u kont ġejt nara hawnhekk għax kien miet. Qalu li kien miet. Tilhom, eh, eh, kont ġejt nara kien miet. Qalu le, ta' Salvu ma miex ta' Salvu għadu ħaj, għad veru fil-wieġer imma għadu ħaj. Jisu Mandela effect.
Min jgħidlek deja fu, min jgħidlek. Mem spiegazzjoni għal-jom, il-fatt jibqa' fatt li jkunu ġraw. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntatjana fuq daw il-links li ħantukom.